Komm mir liesen zesummen d'Chrëschtdagsgeschicht, sou wéi se an der Bibel steet. Mir fannen dat am Evangelium vum Luc am Kapitel 2. Zu där Zäit huet den Cäsar Augustus en Uerder erausginn, datt Leit aus dem ganze Räich sech sollen aschreiwe loossen. Et war déi éischt Vollekszielung, wéi de Quirinius Gouverneur vu Syrie war. Alleguer si sech aschreiwe gaangen, jiddereen a seng eege Stad. Och de Jousef goung vun der Stad Nazareth a Galiläa fort, fir a Judäa an d'Stad vum David ze goen, déi Bethlehem heescht, well hien aus dem Haus a vun den Nokomme vum David war. Hie wollt sech do mam Maria, mat deem hie verloobt war an dat erwaart huet, aschreiwe loossen. Bannent där Zäit, an där si zu Betlehem waren, ass den Dag komm, op deem hatt accouchéiere sollt. Hatt huet säin Éischtgebuerenen, e Jong, op d'Welt bruecht. Hatt huet hien an eng Lomp gewéckelt an huet hien an eng Krëpp geluecht, well néierens en Zëmmer fir si fräi war. An der selwechter Géigend goufen et Schéifer, déi op der Gewan gelieft hunn an déi nuets hir Häerd gehitt hunn. Op eemol ass hinnen en Engel vum Här erschéngen. D'Herrlechkeet vum Här huet ëm si geliicht a si krute schrecklech Angscht. Hieft keng Angscht, sot den Engel zu hinnen. Lauschtert, ech bréngen iech eng gutt Noriicht, déi dem ganze Vollek vill Freed bréngt. Haut, an der Stad vum David, gouf äre Retter gebuer. Hien ass de Messias, den Här. Dat hei ass d'Zeeche fir iech, Dir fannt e Puppelchen, deen a Lompe gewéckelt ass an deen an enger Krëpp läit. Op eemol war eng riseg himmlesch Arméi beim Engel a si hu Gott gelueft. Éier sief Gott am héchsten Himmel, Fridden a Wuelgefale fir d'Mënschen op der Äerd! Wéi d'Engele si verlooss haten an zeréck an den Himmel gaange waren, hunn d'Hierten een zum anere gesot, Kommt, mir ginn op Betlehem, fir dat ze gesinn, wat geschitt ass a wat den Här eis gesot huet. Si hu sech séier op de Wee gemaach an hunn d'Maria, de Jousef an de Puppelchen, deen an enger Krëpp louch, fonnt. Nodeems si se gesinn haten, hu si dat, wat hinnen iwwer d'Kand gesot gouf, verkënnegt. Jiddereen, deen dat héieren huet, war verwonnert iwwer dat, wat d'Schéifer hinnen verzielt haten. Mee d'Maria huet sech alles, wat gesot gouf, ageprägt an huet bei sech selwer driwwer nogeduecht. D'Schéifer sinn nees zeréckgaangen an hu Gott verherrlecht a gelueft fir alles, wat si héieren a gesinn haten, esou wéi et hinne gesot gouf. Merci dass de nogelauschtert hues. Dat hei war just ee klengen Deel vun der Geschicht vun der Gebuert vum Jesus, also vun der Chrëschtdagsgeschicht, mee et ass awer ee vun deene bekanntsten. An et ass nach vill méi an dësem Buch dranner, wat eis iwwer de Jesus erzielt. Déi Schéifer, vun deene mer elo héieren hunn, haten eng enorm Freed, dass se duerften de Jesus kenneléieren. Ma déi Noriicht, déi déi Engel bruecht hunn, déi gesot hunn, dass de Jesus, de Retter, kënnt an dass een hie ka kenneléiere goen, Déi gëllt och haut nach. Wann s du wëlls, kanns du an dësem Buch liesen a méi iwwert de Jesus kenneléieren a léieren doriwwer, wat hie fir eis gemaach huet. Wann s du esou e Buch net hues, ass dat kee Problem. Schreif mer dat roueg an ech kann der gären eent schécken. Mee et fënnt een awer och vill um Internet, Iwwersetzunge vun der Bibel, verschiddener op Däitsch, op Englesch, Franséisch an och eng op Lëtzebuergesch. Probéier dach emol dëse Chrëschtdag driwwer nozedenken, wat wierklech Chrëschtdag geschitt ass A wat dat fir dech bedeit. Bis déi nächst Kéier an ech wënschen der schéi Chrëschtdeeg.